I don't tell which one again. I be Douala man, I be Yaoundé man, I be Bulu man, I be Pygmy man, I be Tupuri man, I be Mundang, I be Nordies. Anyhow, una look am, una dey welcome for the radio. Mm-hmm. The Tory day, we gonna come. You know, plenty, plenty like before, before. But the Tory way day, it be very, very important. Yesterday, it be been a day for

He knack am. Madam Celine Eko knack that press conference. He talk about wetin. He talk about the matter wey they dey take E- Eto im name, they put am inside mud, they draw am, draw am, draw am inside mud, draw am inside mud, draw am inside mud. He talk say he don finish so. Say any man wey go start do that kind of thing again, hey, hey, na ngo go follow you. oh, ngo. That mean say Fecafoot don decide say if una take Eto'o name, una wan put am for mouth again, una must be very ready. Ready for first law because law e go talk. No be say na that one wey una be the do am, una just take Eto'o name, una rub am for mouth, rub am, rub am, rub am. No, e don finish so. E don finish. They say e don end, they no wan hear that one again. you do am dey carry you go for court you write am for social media dey carry you go for court you prove am so people dey now go dey understand the palaba wey dey talk say court dey go know dey write that bibi uh, declaration eh two for paper that means say make press conference and then dey write all thing all the declaration for paper don don grammar the grammar dey Hey, hey, people wey dey never see that grandma, make they go find that grandma, they go see that grandma. The grandma plenty. That means say Fekafu don vex. He say if you try again, they go show you Malamangulu Ngwete. Na so the matter dey. Uh-huh. So we don see some program dem for sport yesterday. Any man dey fear. Any man wan talk, he dey only fear fear. Say man no talk, say man no call name for a toe, man no talk so because say na disorder e fit be general collective all man fit dey inside but when dem start begin sanction una na one by one any man na im neck dey carry im head una don understand then we fit begin nengene pop now uh-huh another news wey dey na say wetin una no know playoff up and playoff down e dey take place and wetin happen the news wey comot na say na that team for main one e don comot champion yes fekafu isi sef don publish am e publish am say egle royal for main one champion for mtn elite two eh congratulations that mean say egle for main one e dey go na before before for wetin for first division wetin be the next team we dey still wait publication wey fecafoot go give we before we go know say na so the thing dey because we no wan begin declare team for ya and then we go declare our own and then after una una know say uh, homologation dey plenty plenty thing dem dey so if fecafoot don take am as responsibility for tell you say egle for menua don win that mean say no problem no dey no nothing no in house fighting no war no go be wey dey go talk say dey dey go do the one do the one do the one dey wan go make the one go make the other one no dey no go do am e no go happen so countryman so e don be na e that

e go dey hala hala hala go dey eh ball they go make ball e go continue let me say the ball go eh i understand i know my channel people dey know ah countryman countrywoman okay mo lebi that palava ndamba so we go enter for which place we enter now for palaba small tori tori wey comot we e comot na last time for limbe na some very kind of kind of tori countryman countrywoman some get dem dey na his sister two sister dem o two sister dey enter bike sandra, uh, sandra and uh, mercy dey enter bike na They will go for that side for Ngeme. Now, how the thing happen? Now for Sunday, when we learn the one, the news can we now yesterday we will come up for here. The news comes say wetin for Sunday morning for that side for Ngeme. for limbe the pikin dey enter the young girl dey enter bike motor bike wara na wetin happen wetin happen o driver for some motor enter for some rough card bam for the bike wey be carry the two girl dem hey well dey rush dem for hospital o na so dey welly dey na so dey na end of the story that dey sleep straight like ruler. Di two girl dem kick pocket for that side for hospital for Limbe. I no know play with the driver dey, but the news na say the two girl dem don kwara. If you see the before for motor, that mean say the kind of speed wey the driver be the driver and for jam bike so tey motor bend for that way so that mean say If you dey drive na for cut no uh, neck speed. That one they dey call am say cut neck speed. That means say na na recklessness. Yes, na recklessness. This one dey so no be two grammar they go talk am for there. Na recklessness. Another tori dey.

Chateau d'eau for Ngandere. They don find them for na for Saturday wey happen. Find am, find am so tey they go see die body for the pikin dem. Four Ifibiotaikwe four. Na so the pikin dem don kwara. The mami and the papa for the pikin dem, they no know place for put their head. The thing don go baje. E don pass them.

wey dem no put inside wrapper before dem dey suck am na their news this sucking bonbon no putting inside wrapper the young girl e own na for that side for ghana for country for kwame nkrumah wetin happen with yi ama ainen many zote e don start Mi gi me mami mami ine na Selina Adu. Ime mami mami mami mami some Chinese man. Mami mami mami re Chinese man come for car work eh, for some mine uh, gold uh, some mine yes for that side for Ghana for that place they call am say Abodom. So the Chinese man now he take the girl na him own nga for Ghana

As he carry belle na so countryman countrywoman the man e chop am chinese man chop am e go go yi e go go yi so the girl don go for some radio station e dey go complain for there I do one uh, 106 FM. They don't go to complain for they say it is find that man. Man way give me belle, I dey find ye in name na Leon. It dey so, it dey so, it dey so, it dey so. Oh oh. You go see for outside. Di kind of man na man wey you go see again. Mm. Mm. I no sure say you go see again. The man e don chop am. As e don chop am so, oh, oh, you go show your face again. I no think so because they like na easy work. When they don finish do easy work, time wey Njaka come, they begin run. You dey run wetin wey na you say sef you take their skin take their mop take their uh, take their uh, go do which way you do and day it is say correct so countryman countrywoman na for here we go put end for the small pidgin program We una come for una today una no know as i always talk If una see my back, make una know say my belle e dey for before. If una see my baga, make una know say my belle e dey for before. Na so tey a small time again, I go leave una with this song wey na Fally Ipupa sing am. The title for the song na Alliance.